Куоратка бааллар, өйдөөхтөр, Мин улаахтахпына куоратка барыам. Аһа, эмиэ студент буолуон да? Аһа, ханнык үөрэххэ үөрэниэххиний? Аты ким буолуоххун баараҕын? Повар. Повар. Эн студент диэн кимин билэҕин? Мм, кимнээҕи этэбитий студеннар диэн? Улахан дьоннору. Аһа. Аһа. Көрбүтүн дуу? Билса- билэҕин? Мгм. Ай. Кинилэр ханна үөрэнэллэр? Куоракка, Аһа, туохха үөрэнэллэрий? университетка. Университекка, сөп. Өссө? Араас колледжтарга, да? Аха. Аһа. Студент үөрэнээччиттэн туох атыннааҕый? Ростерынан Ханнык үөрэххэ үөрэниэххин баҕараҕыный? художник. Художник, да? Үлэбин Аха, кимий студент дии? учууталлар, Аха. художник. Уонна повардар Аха. Кинилэр ханна үөрэнэллэрий? куоракка. Куоракка да? Аха. Биримит студены билэҕин? Оһох, Эн улааттаххына ким буолуохун баараҕыный? художник. Аха. Кимнээҕи эбитий? Куоракка барылла Аһа. улахан класска Улахан класстар да? Аха. Аһа. Э, улахан кылааһы бүтэрэн бааммараллар да? аха Мгм. Аны кинилэр туохха үөрэнэллэрий? тоққа үлүнэ кабинетка Кабинетка үөрэнэллэр. Тугу үөрэтэллэрэ буолуой? ученый буолан работать Онтон Сделать что-то нового. аһа. студеннар а, бу үөрэнээччилэртэн туох атыннаахтарый? Тутуннахтар. Киһилэр, уһуннар, Уһуннар, аһа, сөп. элбэх саастаах, Аһа. уонна Эн улааттаххына эмиэ студент буолуон дии?

Аһа. Улаатаххына ким буолуохун баҕараҕыный? Учуутал. Учуутал. Билэбин. Аһа. Кимий? Аа, манна тохотой үөрэнэр уна тохотой уна ылык ыарахан тохотой ыарахан уроку оҥорорун лиллер. Аһа. Үлэлиэхтэрин сөп.

Өйдөхтөр? Кыайыбайдар? Кыайыбайдар, аха. Оттон студент үөрэнээччиттэн туох атыннааҕый? Үөрэнээччи оскуола үөрэнэр. Форма кэтэр. Аха, форма кэтэр.

Ханна үөрэнэрий? Город Кёльна. Аһа. Студеннары билэҕин да? Кими билэҕиний? Айыына, Айтал, манна кэл. Дайаана Агинда, эдьиийдэрин да. Юринэт Дьиэлэр, оскуоланы бүтэрбиттэр киһи Студент үөрэнээччитин туох атыннааҕый? Кини улахан, өйдөөх, күүстээх, баҕатык

будущем я хочу научиться хотя студент я хочу поступить в вуз где ну для поваров я хочу стать поваром повар деньги вернәтче курдук кырын барын балаҕана атын предметтаах онно итиннэ өссө хойут хаалар стипендия диэн тугун истибитин стипендия диэн ити хаччы берилэр Иччиити көрдөххүнэ элбэх оттон куһаҕаннык аҕыйах. Студент диэн маннык улахан оҕолор маннык оскуоланы бүтэрбиттэр маннык эрэ үөрэххэ киирэллэр үөрэнэллэр онно предмет сдавайдылар диэн экзамен иититтэрэллэр да темалар иһин атын Аһа. Онтон студеннарга стипендия диэн биэрэллэр дии. Тугун билэҕин да? Аһа. Хар Тоҕуй. харчылара Аһа. маныкити үчүгэйдик үөрэнэхтэринэ биирдэ биэрэллэр. Аһа. Ата с студент үөрэнээччиттэн туох атыннааҕый? Э, студент улахан Мгм. э, предметтэрэ атын. Онно кинилэр хоруопугар маннык компьютерынан хайаччылар. Дария, студент диэн кимин билэҕин? Студент диэн кимин билэбин. Кини маны оскуоланы бүтэрэр уонна Нью-Йоркка барар. Аха. Уонна кини анна атын атын предметтэр бааллар уонна ыарахан темалар эм бааллар. Аха. Онно үчүгэйдик үөрэнэххинэ тоқ диэххэ